Мең тугыз йөз утыз тугызынчы ел. Качкын операсының премьерасына нибары ике атна калып бара. Һавада зур җаваплылык сизелә, чөнки нәкъ әлеге опера белән Казанда беренче опера театры ачылырга тиеш. Әмма Качкын операсының композиторы Нәҗип Җиһановның уенда бөтенләй икенче борчу. Аның солистларын, актерларын алмаштырырга мөмкиннәр. Зур скандал көтелә! Сез Шыңгыл проектын карыйсыз. Бүген Татарда операның барлыкка килүе турында сөйләшербез. Бу теманы без юкка гына алмадык. Нәкъ 2025 елда беренче татар операсы Саниягә 100 яшь тулды. Ул тәүге тапкыр 1925 елның 25 июнендә ТАССРның 5 еллыгы уңаеннан опера театры бинасында күрсәтелгән. Ул хәзерге Кәрим Тинчурин театры бинасы. Татар операсының барлыкка килүенә чор үзе этәргән. Инкыйлабтан соң татар музыкасы мәдәниятен һәм мәктәпләрен булдыру турында уйлана башлыйлар. Казанда төрле консерваторияләр торгызыла. Әлеге музыка көллиятләрендә укыган шәкертләр һәм аларның остазлары Санияне барлыкка китергән дә инде. Саниянең сюжетын искә төшерик. Гади крестьян кызы Сания һәм батыр Зыя мәхәббәт өчен көрәшәләр. Аларга каршы кызының язмышында табыш табырга омтылган Зариф куела. Композитор Солтан Габәши идея белән чыгучы Газиз Әлмөхәммәдов һәм Василь Виноградов операны татар һәм башкорт халкының милли җырларыннан ясалган яңа көйләр белән баета. Либретто текстларына корректировка ясау белән Фатих Амирхан ярдәмгә килгән. Сания роле иң башта Мәскәү консерваториясендә белем алган яшь җырчы Сара Садыйкованың вокаль мөмкинлекләрен күздә тотылып иҗат ителә. Әмма премьерада ул катнаша алмый. Сәхнәгә аның кебек талантлы җырчы, Сараның сеңлесе Разыя чыга. Сания операсының премьерасы көчле алкышлар һәм тулы заллар белән уза. Әлбәттә, тәнкыйтьчеләр дә була, ләкин республика хөкүмәте әлеге иҗат җимешне яхшы кабул итә. Чит илләрдә Сания белән кызыксына. Опера турында материаллар Берлин газеталарында һәм шулай Италия журналларында бастырыла. Мондый зур уңыштан соң опера авторлары яңа хезмәт өстендә эшли башлыйлар.

Эшче операсында шулай ук татар һәм башкорт халкының милли көйләре кулланылган. Татар консерваториясендә яхшы әзерлек алган артистлар катнашкан. Биюләрне танылган балетмейстер Юлий Муко куйган. Сания һәм Эшче татар операсы тарихында зур эз калдырган әсәрләр. Әмма 1940 елда алар зур тәнкыйтькә дучар булалар һәм аларны сәхнәдән төшерәләр. Авторларының тормышлары да аянычлы тәмамлана. Иң кызганыч язмыш Газиз Әлмөхәммәдовныкы була. Ул НКВД төрмәсендә юк ителә. 1950 нче елларда һәм бераз соңрак татар музыкасына килүче композиторлар опера юнәлешендә эшләмиләр. Әйдәгез видео башындагы тарихка әйләнеп кайтыйк әле. Качкын операсы триумф кичерә. Ул зур драма театры бинасында уза, чөнки татарның ул вакытта әлегә үзенең опера бинасы булмый. Тамашачы театрга талоннар белән керә. Нишләтәсең, чоры шундый булган. Операның авторы Нәҗип Җиһанов бер качкын белән генә тукталып калмый һәм якын дусты белән яңадан-яңа татар оперларын иҗат итә башлый. Аның белән очрашу тормышыма зур мәгънә бирде. Безне татар музыкасы мәдәниятенең киләчәгенә уртак фикер берләштерде, дигән ул аның турында. Сүз татарның олуг улы Муса Җәлил турында бара. Нәҗип Җиһанов һәм Муса Җәлил татар операсы дөньясына Алтынчәч, Илдар, Җәлил, Шагыйрь кебек оперларны бүләк иткән шәхесләр. Ул вакытта Мәскәү дәүләт консерваториясендә татар опера студиясе оештырылган булган. Нәкъ әлеге студияне алда искә алынган Сара Садыйкова, барыбыз да белгән Салих Сайдашев тәмамлаган. Экранда сез ул вакыттагы артефакт, татар дәүләт опера студиясен тәмамлаган студентларның концерты афишасын күрә аласыз. Татар опера студиясе Мәскәү консерваториясендә барлыкка килгән милли студияләрнең икенчесе була. Күбесе ябылса да, татарныкы яши. 1938 елда Казанда беренче тапкыр Татар дәүләт опера театры ачыла. Аның сәхнәсендә куелган оперлар мисалында Татарның бу сәнгате тарихка якын икәне күренә башлый. Ирек операсы инкыйлабка кадәр чорны күрсәтсә, Алтын чәч операсы исә борынгы тарихка алып китә. Шулай акрын гына татар операсы үсеш кичерә башлый. Нибары 1940 нчы елда 180 опера иҗат ителә. Тамашачыны бу елларда 16 премьера көтә. Түлә һәм Сусылу, Шагыйрь, Намус, Галиябану, тапшырылмаган хатлар, наемщик. Нәкъ бу чорда Фәнис Яруллинның беренче милли балеты Шүрәле сәхнәгә чыга. Заманча опера дөньясында ничегрәк соң хәлләр? Татарстан композиторлары операның матур традицияләрен һәм йолаларын саклап калырга тырыша. мәктәбен дәвам итәләр. Матбугат тарафыннан да яңа чыккан оперларга игътибар зурдан. Мәсәлән, Миләүшә Хайруллинаның Кависарлар операсы 2023 елда Мирас фестиваленең асыл ташына ия була. Ул зур язучы һәм шагыйрь Кави Нажми һәм аның тормыш иптәше Сәрвәр Әгъдәмова турында бәян итә. Кависарвар операсы бөтендөнья премьерасына лаек була. Тәнкыйтьчеләр аңа зур бәя бирә. Шулай ук Резидә Ахьярованың 2018 елда иҗат ителгән Сөембикә операсын искә алырга кирәк. Оперның вакыйгалары өч шәһәрдә бара. Беренче вакыйга Казанда, аннары Сөембикәне Мәскәүгә җибәрәләр, соңгы вакыйга Касыйм шәһәрендә бара. 2015 елда Кәрим Тинчурин театрында күрсәтелгән Эльмир Низамовның Кара пулат операсы да Хәзерге заманның иң танылган оперларының берсе. Аның сюжеты утта янмаган кыз татар риваятенә нигезләнгән һәм Болгар чорында булган вакыйгаларны бәян итә. 2022 елны операны кара пулат фонында күрсәтәләр. Җәмгыятьтә опера авыр аңлаешлы һәм берникадәр ялыктыргыч жанр буларак кабул ителә. Шундый стереотип яши. Ләкин игътибар итсәгез, Татарның һәр операсы тулы заллар белән каршы алынган, тамашачы аны көткән һәм алкышларын бер дә жәлләмәгән. Көчле хисләр, тирән мәгънә, елга кебек агып торучы матур тавышлар, болар барысы да татар операсы түгелме соң инде? Сез Чыңгыл проектын карадыгыз. Әлеге чыгарылыш сезгә ошаса, лайк куйгыз һәм репост ясагыз. Һәм шулай комментарийларны да көтеп калабыз. Сезнең белән мин, Айзилә Мортазина булдым.